Oli, os ti ffansi, nos Wener mae ffrind i mi'n taflu parti. Mae o newydd brynu fflat yn y Bae. Bydd llwyth o hogia yno. Fydd hi'n noson i'r brenin. Wel, noson i'r frenhines, o leia. Ti isio dŵad? Beth?
Parti hoyw? Flin gin i. Ddaru mi ddim meddwl. Siwr fod hogyn go iawn fel chdi ddim yn hoffi ffwrch ymwrthodwyr. Sda fi ddim byd yn erbyn ffwrch ymwrthodwyr os ych chi'n hapus yn troi'r foch arall fel petai.
Mae penbleth dynol rhyw a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan gwmni Dalen yn nofel graffig sydd wedi disgrifio fel llyfr mwyaf beiddgar y flwyddyn. Alun Ceri Jones, sydd yn y gorffennol wedi cyfieithu llyfrau Asterix i'r Gymraeg, ydi'r gŵr ath ati i drosi'r llyfr o'r fersiwn Almaeneg wreiddiol. Pam fod y stori Almaeneg 'ma 'di cydio yn dy ddychymyg di? Wel mae Jean wastad wedi bod o ddiddordeb i fi a straeon Strieber. Mae mae e'n anferth ar y cyfandir a mae gen i ddiddordeb mewn pethe o Ffrainc yn benodol ac o'r Almaen a Gwlad Belg. Yym ac o'n i'n meddwl ers rhyw ddeng mlynedd fydden i'n licio mynd nôl i'r busnes cyhoeddi llyfrau yma. Ac felly wrth edrych ar pa fath o niche allen i lenwi, o'th hwn yn naturiol i fi i fynd ato fe yn syth.
Cyhoeddwyd Der bewegte Mann gan Ralph Koenig yn 1987. Mae'n llyfr dychanol, yn adrodd hanes gŵr sydd mewn gwelyr emosiynol ar ôl i'w gariad i adael. Mae'n gwneud ffrindiau hefo dyn hoyw, a dyma lle mae ei benbleth yn dechrau.
O'n i eisiau gweld hwn fel addasiad yn hytrach na chyfieithad. Felly oedd, oedd gosod y llyfr sydd yn ymdrin â, â phynciau rhywiol, gwrw gydiol, um, perthnasau pobl, um, mewn man fel Cyrdydd, yn, yn naturiol fi'n credu ar gyfer Cymru, lle mae sydd yn Cyrdydd crochan anferth sy'n dod o pawb ynghyd. Ac oedd e hefyd yn rhoi cyfle i ni allu defnyddio tafodieithoedd gwahanol achos fe fe fe fyddai pobl yn Gaerdydd yn siarad Gog a Hwntw bob dydd gyda'i gilydd. Yym felly oedd oedd e'n neis gallu wneud 'na.
Wrth addasu'r llyfr mae Alun wedi defnyddio nifer o ragfeydd a geiriau rhywiol, gyda sawl un yn ymddangos mewn print am y tro cyntaf yn y cyhoeddiad yma. Ac ar gefn y gyfrol mae 'na restr o 69 o'r termau yma. Sut es di ati i ddarganfod y rhagfeydd Cymraeg yma, ydyn nhw'n bethau prin?
Nagyn, dyn nhw ddim yn brin o gwbl. Um, unwaith i ti ddechrau chwilio amdanyn nhw, mynd dan yr wyneb, ti'n rhoi hyd iddyn nhw yn, yn go rhwydd. Cer ar rhegiadur.com er enghraifft, a mae yna ma na jyngl o eiriau bendigedig fyna ti'n lli rhoi hyd iddyn nhw. Um, o'n i'n dod nôl y gydydd yn hwyr yn os, un noswedd yn gwrando ar Ectai ac o'n nhw'n trial dod o hyd i air Cymraeg am orgasm. A fe ffoniodd rhywun mewn gyda'r gair bendigedig 'ma, a fi wedi ddefnyddio fe. Dyma'r cwestiwn, wyt ti wir eisiau wylio am ffwrch fflachiade? Neu wyt ti, o, yndw, yndw, dwi bron torri mal isio gwybod. Reit te. Beth yn gwmws ti ddim yn deall? Wel, Y peth 'na am wefru'r ffeuen binc a. Mae sosej oer a cwlffyn a gaws yn y ffridge.
Ralph Koenig sy'n gyfrifol am y geiriau a'r lluniau gwreiddiol. Ac fel gyda phob cartŵnydd, mae ganddo fo arddull arbennig yn y ffordd mae'n llunio'i gymeriadau. Pa mor unigryw ti'n meddwl ydy arddull Ralph Koenig? O, unigryw ofnadwy.
Ti'n gwybod, mae'r twyna 'ma, dwi'n meddwl, Dwi'm yn gwybod os oes 'na reswm pendant pam mae isio rhoi trwynau mawr 'lly, ond yn sicr, alla i weld o, ti'n gwybod, dim bod fi'n nabod o, ond ti'n ti'n jyst dechrau efo trwyn mawr fel 'na. Yym, a wedyn mae'r llygid, yym, wbath o'n i 'di sylwi am y lygid o, ti'n gwybod, yn aml iawn wnaethom roi y dots bach du 'na mewn yn ganol y llygid, yym, a mae hynna roi ryw fath o elfen o ryw, gynno ni ryw fistri amdan y cymeriadau, bod chdi'm yn eu nabod nhw cweit yn iawn eto, mae'n cymryd amser. Wedyn y ceg yn bwysig. Mae'r ceg ma'n bwysig iawn achos ma' ma'n tueddu i roid y lwmff ma yn yn y gwddw a a be' ma' hynna'n neud ydi os os ta ti'n neud o dy hun 'lly a ti jyst powtio dy lips dipyn bach a ma'n neu' chdi fel bod ma' ma'n newid y ffordd ti'n teimlo ti'n gwbod a ma'n gweithio hefyd yy yn yr un ffordd pan ti'n pan ti'n neud llun y cartŵn 'lly. Ma' ma'n neud y bobol 'ma ma' nw'n ma' nw low key ma' nw'n ma' nw'n derbyn bob peth sy'n dod yn 'u bywyda n'w a ma' nw'n ma' nw'n mynd lawr llwybyr bywyd t'wbo ag yn troelli rownd obstacles ag yn y blaen a A maen nhw'n jyst, maen nhw'n, mae'n jyst wneud nhw'n mwy creadadwy.
Morgan Gruffydd mewn parti pync? O, Rhian. Sgwn i be ti'n neud reit nawr.
Dio ddim yn gyfrol sy'n wleidyddol gywir, nadi? Na.
Pa mor bwysig ydi o bo' ni'n ca'l cyfrolau fel hyn yn y Gymraeg? O, pwysig iawn.
Ti wbod, wt ti'n sôn am PC ŵan 'lly, dydw i'm yn ddyn PC yn hun mewn gwirionedd, ti'n gwbod. Ma'r llyfr yma'n onest, na, dydi o'm yn PC, ma'n onest, ma' 'na hiwmor yno fo, ma' 'na gymeriadau creadadwy, ma'n gofyn cwestiynau a ma' nhw'n cael eu trafod a ma' 'na atebion yn dod i chdi hefyd. Ma'r llyfr yn gadael chdi wneud fel dy hun i fyny a ma'n trin y darllenwyr fatha oedolion a dwi'n meddwl na dyna be' ma' bywyd amdan yndi, ydi trin pobl fel oedolion. call a gadael nhw wneud penderfyniadau eu hunain i fyny am wahanol bynciau. Fi'n credu fod hwn y math o lyfr fydd fydd y pobl yn pigo lan a i na ni eisiau ddarllen e neu'n sicr ddim eisiau ddarllen e. Dyw e ddim yn lyfr ar gyfer cynulleidfa ifanc, nid llyfr ar gyfer plant ohono fe o gwbl. Yym, 'y ni'n gweud ar y clawr cefn taw ar gyfer darllenwyr aeddfed. Mae angen i chi fod yn aeddfed, mae angen i chi fod â hiwmor go iach, fi'n credu, i allu gwerthfawrogi'r llyfr 'ma. Fi ddim yn disgwyl cael reviews mewn papurau fel y Tyst, er enghraifft. Ti'n gwybod beth, i chi hoywon yn llawer mwy llon na ni foes hetero. Pam ti'n meddwl 'ny te, Dere? Ti'n dy got. Achos 'sda chi hoywon ddim problem 'da menwod, oes e?
Mae penbleth dynol ryw yn y siopa rŵan.